A dig, dig, dig, dig, digging around. Dig, dig, dig, dig, digging the ground. Helo, fi yw Richard Ellis a chroeso i'r podcast yma gan Cynllun Craff am Wastraff. Yn ystod y podcast yma, byddwn yn dweud sut y gallwch chi ddechrau compostio gartref. Wrth gwrs, mae yna nifer o resymau da dros wneud hynny, ac un o'r resymau hynny yw ei fod yn dda i'r amgylchedd. Dyma Becky Faviger o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru. One of the main um,

Mae'n syndod faint o'ch gwastraff sy'n bydradwy, gwastraff sy'n berffaith ar gyfer ei roi yn eich compost gartref a fydd yn pydru i greu deunydd llawn maeth i'w roi yn ôl i'r amgylchedd. Mae compostio hefyd yn golygu y bydd llai o ddeunydd yn cyrraedd safleoedd tirlenwi. Gofynnais i Adrian Jones, Swyddog Strategaeth Gwastraff gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru,

Felly, sut mae dechrau compostio gartref? Wel, yn gyntaf, cysylltwch â'ch awdurdod lleol, oherwydd efallai y bydd ganddyn nhw finiau compost wedi eu sybsideiddio. Neu fe allech alw yn eich canolfan garddio agosaf i weld pa finiau compost sydd ar gael. Yn ôl Becky, does yna ddim byd i atal unrhyw un rhag dechrau compost cartref.

and it seems to be to do fine by itself most of the time. Mae'n diddorol nodi bod Becky yn rhoi papur dan ei chompost. Mae rhai pobl yn rhoi haen o weiren cwt ieir dan eu compost. Mae hyn yn sicrhau mai ond pryfed a mwydod sydd eu hangen arnoch sy'n cael mynediad. Mae'r Cynghorydd Richard Parry Hughes yn gwybod yn union sut mae'r cyfan yn gweithio. Ffordd orau ydy defnyddio yym stwff glas, yym gwellglas, yy crwyn tatws, crwyn moron, yy ac yn y blaen, ac yym cael hwnnw mewn, mewn um, un ai bin bach wedi wneud efo pren, um, mae eisiau aer ydy mewn iddo fo, a, a mae eisiau cadw'r glaw allan. A felly mae'n eithriadol o bwysig bod aer yn ei mewn ac bod o'n twmo'n iawn a, a cael digon o fres no, i gael y bacteria yn torri lawr yr, um, yr, y deunydd glas felly, ac wedyn mae hwnnw wedyn yn creu um, compost du mewnlyd lle, um, heb bod yr hyl lyb, um, a da chi'n gallu defnyddio hwnnw syth. Mae hynna yn gynhwysfawr iawn, ond a ydyw'n lawer o drafferth? Wel, fel ffermwr, dwi wedi bod yn compostio ers blynyddoedd mae'n gofio, mae'n egwyddor, uh, hen egwyddor amaethyddol, lle da chi yn rhoi um, tail uh, ac allan Ym Mhort Carthyr oedd tair o dan anifeiliad, dod â fo allan, gwythiad o dwm o, droi o drosodd a wedyn mynd â fo a'i deilo fo i'r cua. Mae hynna'n digwydd yn arferol mewn ffermydd ac mewn lot o ffermydd bellach a be' 'dan ni'n neud acw ydi ma'r crwyn tatws a a crwyn 'na'n mynd i mewn i'r doc- tocyn hwnnw deud y gwir 'lly. Felly mae o'n yn ca'l 'i 'i cymysgu efo yr yym tail cyffredin. Be sy'n eithriadol o bwysig, fodd bynnag, y dwi 'di wneud ydy cadw yn yn siŵr nad oes 'na ddim mymryn o gig na ddim unfelly mynd i mewn i'r domen dail 'na 'lly. Diolch, Richard.
Felly, i ddechrau compostio, rhowch y bin compost mewn rhywle sy'n gyfleus i chi. Bydden i'n awgrymu rhywle sy' ddim yn rhy bell o'r gegin. Yn ddelfrydol, dylech ei osod ar bridd er mwyn caniatáu i'r pryfed mwyaf defnyddiol gael mynediad hawdd i'r compost. Gwnaiff weithio ar goncrit os oes peth draeniad. Felly, rydym wedi gosod ein compost. Nawr mae angen i ni roi deunydd ynddo. Fel y dywedodd Richard ynghynt, mae angen deunydd pydradwy a bydd yn pydru'n hawdd ar gyfer compostio. Bydd angen cymysgedd dda o bethau sy'n pydru'n gyflym sef deunydd sy'n feddal a gwlyb, a phethau sy'n pydru'n araf, deunydd sy'n sych a chaled. Mae cymysgedd o ddeunydd sy'n pydru'n gyflym fel pilion llysiau ynghyd â deunydd sy'n pydru'n araf fel brigau â'i dail wedi ei sychu yn berffaith. Dyma Adrian Jones eto. Nearly all kitchen and garden waste can be composted, although bones and other meat wastes

Wrth i chi gompostio gartref, mae yna lawer o bethau na ddylent gael eu rhoi yn eich compost. Mae hwn yn bwysig iawn. Dyma'r pethau na ddylent gael eu rhoi yn y compost. Bwydydd wedi eu coginio neu wedi eu prosesu, fel llysiau a bara. Cig, pysgod, cynnyrch llaeth, Esgyrn. Pethau sydd ddim wedi byw. Braster neu olew. Fedrwch cymysgu gyda'i hade ar gyfer yr adar. Planhigion heintiedig. Gwreiddiau chwyn lluosflwydd fel dant y llew, cwlwm y cythraul, marchwellt a thafol. Llidw glo. Baw anifeiliaid. Chwyn. Canghennau mawr neu foncyffion. Cofiwch, ni ddylech roi y pethau yma yn eich compost cartref. Os hoffech ragor o fanylion am fanteision compostio, ymwelwch â craffamwastraff.org.uk. Mae Shereen Mitchell yn gompostwraig frwd, pam ei bod hi yn argymell compostio gartref?